Reit, helo pawb, fi nôl to, barod i oeri'r corff na lawr a i ymestyn y gyhyre. Gwaith ffantastig dych chi yn neud yr um, ymarferion y, da iawn chi. Reit, so, cadw'r coesau neu symud, chi'n gwybod ni. Sgwydde nôl, ni'n aros yn neis y tal. Ni'n anadlu mewn trwy'r trwyn a mas trwy'r ceg. Beth ni moyn ei nawr yw oeri'r corff lawr, dod â'r galon nôl lawr yn ara bach ac yn saff. Allwn ni fynd â'r coesau mas i'r ochr, mynd â'r breichiau mas i'r ochr. Nes ag araf, ni jyst y moyn arafu'r cwbl lot lawr nawr. Allwn ni newid, llwn ni fynd â'r coesau ymlaen tu blaen i'r toe taps, A jyst dod o'r dwylo lan tyme bach hefyd. Yn nadlu neis y ddwfwn. A dyn ni'n mynd â fe nôl i wac fach. A wrth bod y coesyn yn symud, dyn ni'n mynd i ddechrau rolio'r sgwydden yn ôl. Yn nadlu neis y ddwfwn. Mynd â'r sgwydden reit rownd. Newch siŵr bod chi wedi cael digon o ddŵr, cofiwch. Unwaith to. A barod, ni'n mynd i fynd ar sgwydden y mlaen trwy hyn. So cadw'r coesau i symud trwy'r amser. Ni jyst yn arafu'r cwbl at lawr. Unwaith fach to dy'r sgwydde. Ac ymlacio'r sgwydde yna. Cadw'r coesau i symud. A dyn ni'n mynd i fynd ar pen draw i'r dde. Nawr ni'n mynd i ddala'r rein bach yn hyrach nawr yn lle ni'n oeri'r corff lawr. Dal i anadlu neis, dim dala anal. Nôl ag e'r canol, draw i'r chwith. Cadw'r coesau neu symud yn ara bach. Nôl i'r canol. Dyn ni'n mynd i fynd â'r pen lan, edrych lan am yr awyr. Nôl ag i'r canol, a lawr ag e, ac edrych ar y llawr. A nôl lan. Ni'n mynd i cadw'r coesau yn ei symud, ond ni'n mynd i mynd ag e mewn Y heel raises. So codi un ar y tro, neis ag araf to. A dyn ni'n mynd i cwmpo y glist lawr am yr ysgwydd. Cadw i pwmpo'r heels na. Nôl lan y geir canol a lawr yr ochr arall. A nôl lan y gêr canol. Dyn ni'n mynd i siglo'r coesau mas tymed bach, siglo'r breichau mas tymed bach. Coesau, neis a llydan, fedrwch hyd yr ysgwyddau, rolio'r sgwyddau yn y nôl, bod ni'n neis y tal, dal i cadw'r bwtwm bola yna wedi tynnu mewn, a beth dyn ni'n mynd i wneud yw dod â'r breichau yna mas i'r canol, A'r gên, lawr ag e tymed bach, a dyn ni'n mynd i ymestyn mor bell a ni gallu dy'r dwylo yna. Really ymestyn mas, yn nadlu neis. Ni'n mynd i ddod o'r pen o lan i'r canol. Naw'n ar y bach, codi'r brechel lan, nawr cofiwch sto ble sydd yn gyffyrddus i chi. a 'dyn ni'n mynd i ymestyn y corff mas i ni cael bod mor dal a gallwn ni fod. Nawr mynd i gadael y bysedd yn rhydd, dod â'r brechen lawr i lefel yr ysgwydde, wneud siŵr bod y dwylo am siag nôl, a dyn ni'n mynd i gwasgu nôl yn ara bach. Ni'n ymestyn mas tu blaen y corff. A barod, da ni'n mynd i fynd ar dwylo reit rownd i gwylod y cefen a gwasgu'r peneliniau yn y dat i gilydd. Dal i anadlu neis a rhyddhau. Da iawn. Rolio'r sgwydden yn ôl unwaith to a dyn ni'n mynd i fynd lawr i'r ochr chwyth a dyn ni'n mynd i ddal e tro hyn tyma bach a ni'n ymestyn mas y cyhyrau ar ochr y corff. A'r un peth ar y dechrau, newch siŵr bod chi ddim yn pwyso mlaen, bod chi ddim yn goledu am nôl lawr i'r ochr. Dal i anadlu neis, lan yn i'r canol, a lawr yn i i'r ochr dde. Anadlu mewn trwy troen, mas trwy'r ceg. A nôl a ni'r canol a ni. Barod? Dyn ni'n mynd i symud y trad neu unwaith to. A beth ni'n mynd i wneud yw cau ac agor y bysedd. Amser ni'n agor y bysedd, really mystu nhw mas mor bell ag ewl, da chi. A cau ac ymestyn. Ac unwaith to, cau ac ymestyn. A barod? Dyn ni'n mynd i ddechre troi'r garddwrn rownd. Mewn ag e mewn cylch. Cadw trad i symud, yn nadlu neis, a nôl ar garddwrn y ffordd arall. Ac ymlacio y dwylo yna. Barod? Trad? Lled bach neis? A ni'n mynd nôl i pwmpo yr heels 'na. Un ar y tro. Codi nhw off y llawr. A tra bod ni'n neud 'na, da ni'n mynd i ddod â un fraich draws y ffrynt a ymestyn mas y cyhyrau yn yr ysgwydd. Yn nadlu neis. A gadael i fynd. Yr un peth yr ochr arall, dod â'r fraich gros ac ymestyn mas y cyhyre yn yr ysgwydd arall. Ni dal i gadw'r trad neu symud yn ara bach. A gadael i fynd. Da iawn. Barod sgwydde nôl, wedi ymlacio nes. dwylo ar yr hips na, a dwi'n mynd i cymeryd un cam mlaen, a dwi'n mynd i iste nôl mewn i'r stretch ma. Nawr tro hyn, fi'n mynd i trial dod yn rhad lan ato fi, jyst i wneud siŵr bod fi yn teimlo ni'n ymestyn y cyhre yna. Yn nadlu nes, mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A dalwch e, tri, 2, 1, a rhyddhau. Da iawn, cymerwch cwpl o gamau. A'r un peth yr ochr arall, dyn ni'n cymeryd un cam lan, iste nôl mewn i'r stretch yma, a to os ydych chi gallu gwneud e, dod â'r trad lan ato chi, i wneud siŵr bod ni yn teimlo ni'n ymestyn y cyhyrau yna. Chi'n edrych yn ddaw fan hyn, cofiwch. Yn nadlu nes. A rhyddhau. Da iawn, cwpl o gamau bach to. Fi'n mynd i troi'r ochr nawr i chi weld beth ni'n neud. Dwylo ar y hips to, a tro hyn ni'n mynd i camu nôl. Pwyso mewn i'r trod blaen yna, wneud siŵr bod yr hil yna ar y llawr, a dyn ni'n stretcho mas y cyhyrena yn y caff. Nadlu neis cofiwch. Mewn trwy trwyn, mas trwy'r ceg. A rhyddhau cwpl o gamer. Yr un peth, dy'r drod arall, dyn ni'n camu nôl. Pwyso mlaen, so mae'r sgwydde nôl dy fi, mae'r hips mlaen. Mae'r trad ar y llawr, dyn ni'n gwthio mewn. I'r hil ne, ar y trod cefen, i ni cael teimlo ni'n ymestyn y gyhyre ne. Dal i anadlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A rhyddhau, da iawn. Reit, mae eistedd mestyn y cyhyre, tu blaen y coese. Nawr, dalwch yn sôn i cefen y sofa, neu cwpwrth neu rhywbeth i wneud hyn, oce? Okay? So, ni just yn codi'r gos na lan. Aros neis y syth, so mae'r sgwydde nôl, bwtwm bola wedi tynnu mewn, yn nadlu neis. Ni'n yn nadlu mewn trwy'r troen, mas trwy'r ceg. A da ni'n rhyddhau. Nawr ni moyn troi'r bigwr yn y chwbl. A nôl y ffordd arall. a trod lawr. Cwpl o gamau bach de. Ni'n mynd i wneud gwmws yr un peth dy'r gos arall. So ni'n codi lan. Eto, aros neis y syth. Yn adlu mewn trwy trwy'n, mas drwy'r ceg. Sgwydden yn ôl. A rhyddhau. Cofiwch to, mae eisiau ni troi'r bigwrn yn rownd. A nôl ag e'r ffordd arall. A lawr. Nawr te trad, lled sgwydde, roliwch y sgwydden yn ôl, ni'n aros yn tal. A barod, ni'n mynd i um, gonsentrato arno anadlu ni. So ni'n mynd i anadlu ddwfwn mewn trwy'r trwyn, mas trwy'r ceg. Barod? Anadlu'n ddwfwn mewn trwy'r trwyn, A'r ddau mas trwy'r ceg. Mewn trwy'r troen. Mas trwy'r ceg. Un bach arall i fe yn adlu mewn trwy'r troen. A rhyddhau yn ara bach mas trwy'r ceg. Ewch i ni siglo'r coesau yn y tyme bach. Sigrau'r breichiau yna. A ffantastig, ni wedi gorffen. Da iawn chi. So, triwch wneud hyn, chymod, dwywaith yr wythnos, yr amserau o chi arfer do mewn i weld fi yn Llambed, beth am wneud e'r amserau ni, so bod chi dal i cael rwtîn fach neis. Yym, diolch yn fowr iawn am ymuno 'da fi. Cadwch yn saff pawb, yym, a welai chi 'to cyn hir! Tara!